दोस्त देखली कई काछो आ छक्का मारे छलो अरे बाप रे बा कोन कपर जरुआ के आइ मुंह देख लेलो अखन तक बोहन नहीं भेल पंचुली गोरको छोरा बड़ मारे छले लेकिन चौका हाँ। हाँ इहो सार खूब मारे छले लेकिन चौका खून पिटलक है लेकिन बहुत मार मारलक है लेकिन तो मार देलक हमार दोस्त करू

सुइया सँ हमरा बड डर होइ छै अरे सुइया से डर होइ छै ने तऽ कम से कम तोहर धड़कन हमरा चेक करऽ दऽ हूँ, की आ ताहिके बाद देखबै तू डरि बेसी गेल छह बौआ अच्छा अरे बोर्ड छै हौ, बाप रे बा अरे तोरी के केना बुझाइ छौ हल्का हल्का दर्द होइ छै दर्द होइ छै अच्छा कोनो बात नहि हल्का हल्का दर्द होइ छै ने तऽ नहि कोनो बात सब ठीक भऽ जेतै एना होइते रहै छै रोड पर चलबह तऽ ई सब कनी मनी बात होइते रहै छै नहि कोनो बात हम तोरा बेटा सीटा मोल लगा दै छियह आ तू उठि के तुरंत खड़ा भऽ जो

बाप रे बा तते गैस बन गया छे से बर्दाश्त से फाजिल भ गया इत लेटिंग भेल जे कुछ जान हल्लुक भेल एकोटा बाल बच्चा कोई सुननाहर नहीं कतबो भरि राति सिकरि के मरि गेलियै एको रत्ती ध्यान- ज्ञान नहि जे बुढ़बा की कहै छै नहि कहै छै ऐं? ये कोई देखनाहार नहि सुननाहार फेकना रो फेकना चैन से गेमो नहि खेले दै छै बुढ़वा फेकना फेकना फेकना चिल्लाइत रहै छै दूरा पर हौ बा के बुझैया बूढ़ सूढ़ के बात आजकल हैं बूढ़ के के गुन- गुद- गुदानैया बूढ़ बे- जखन नहि भेलो तखन कोई नहि हौ बा की भेलौ अरे तोरा की कहबो तू काला जुत में छी की की काला जुत में छी तो फकरे फकरे तो मर गेलिए कोई सुनबाहे नहीं छो तोरा की भेलौ से फकरे छ तू अरे साँझे से पेट में दर्द करैया पेट झड़ैया तो दर्द कर पेट दवाई खेता ना तू

खाए बेर में तो तो आधा किलो के तरह खाई जाता आ तू भर रात गेमे खेले से तोरा फुर्सत नहीं छो तो हो खेबो ना कनी कम खाना रहते भी रहते तब ना आ खेबो आधा की के तरह अपना जनता बे काम में खाची नहीं बुझे हाँ। कि बूढ़ भ गेल बूढ़ वाला फरमाइशी के तरुआ तर के दे पापड़ दे अच्छा जो बात नहीं बना जो डॉक्टर के मंगा मंगा दीजिए डॉक्टर के फोन कर दी हम हाँ हेलो डॉक्टर साहब हम कंपाउंडर बज रहल छी बाजू की ओ हो कंपाउंडर साहब हाँ हाँ कनी हमर बाबा बहुत सीरियस भ गेले अच्छा वह कनी पेट दर्द झाड़े से कनी आबियो ना डॉक्टर साहब के लके अच्छा तुरंत हम आबि रहल छी डॉक्टर साहब के लके जी जी कनी आबियो कनी जल्दी में आइयो डॉक्टर साहब के बाबा के बड़ी पेट झाड़ी छै आबियो आबियो डॉक्टर साहब यौ डॉक्टर साहब डॉक्टर साहब अच्छा कंपाउंडर साहब यौ ए फेकना के बाबा मरल जाइए चलो ना जल्दी माँ के फेकन आ मन्नू माहिल के पोता फेकना नहीं छै माहिल के मन्नू के पेट खराब भऽ गेल छै उ तरबारी टोल हाँ हाँ अच्छा ठीक छै अइयो एकरा पहिले एगो- एकरा देखियो नहीं मरल जाय छै और दोसर के देखे ले जाय छियै

आओ ना बाबा एकदम के अब नहीं उम्हर नहीं जाब हमरा सब घर में ए, ए, आओ ना। नहीं नहीं नहीं कसगर उठते हमरा बता आए, जाइयो कंपाउंडर कनी उठा के लाने आबियो आबियो अरे बा एमबीबीडीएस के तैयारी करके आयल छियै अच्छा देखो देखो देखो केना की छै चेक करू डॉक्टर साहब जल्दी करू ना

अहाँ सब डॉक्टर एकरा- के डॉक्टर के घर छियै बुझाइया सबसे पहिले कंपाउंडर साहब हाँ एकरा बीपी चेक करू ठीक छै एक मिनट एक मिनट अरे तोरो होइ छ की हमरा खांसी भऽ गेल छै अच्छा अच्छा मौसम कनि चेंज छै ने ताहि दुआरे खांसी भऽ गेलै नहि तऽ छै ओकरो दवा छै अपना लग नहि नहि हमरा छै दवाइ छै अच्छा नहि कोनो बात। पहिले अहाँ बाबाके देखऽ ने अरे बाबा के तऽ जे होय के होते से होबे करते केना भऽ जेतै तू देखऽ ने शांत रह ना अरे कहि रहल छै ना हमर कंपाउंडर साहब बड़ी एक्सपीरियंसेड छै जकना हाथ पकड़ तऽ तू कथी छ अरे हम तऽ मेन डॉक्टर भेलियै तऽ देखो ने मेन डॉक्टर छ तऽ अरे देख रहल छी ने नहि होते तब ने हम पेशेंट के जान जाइ छै मेन डॉक्टर आ कंपाउंडर के बात करी छ नहि कोनो बात डॉक्टर साहब पकड़ू नी

आ पेट में जे प्रॉब्लम है तो एकर ठहना में नहीं इलाज भ सके छै डॉक्टर साहब हाँ अगर हाँ बाबा वाह एक जगह सोल्डिंगो करऽ पड़ते हैं अरे वाह आयरन लगाइए आयरन लगाओ डॉक्टर डॉक्टर डॉक्टर साहब के पैजामा ई आइ तऽ पहली बार देखै छै आयरन आयरन लगबै छौ अरे एम बी बी डी एस के पढ़ाई केने छी हम डॉक्टर साहब हँ एकटा अंतिम टेस्ट हमरा कर दिया अच्छा टेस्ट करू आ तब हम नशा के सुइया हाँ भरै छी ठीक छै डॉक्टर साहब ई तो अहाँ आयरन देख के अहाँ बाबा के तो मारि देलियै यौ अहाँ सब डॉक्टर छी कथी छियै आँय रे की बोल हेयौ कम्पाउंडर साहेब हँ हँ अरे बाप रे बा आइ से हम कान पकड़ लेलु आइ से हम दोसर कोनो देहाड़ी कऽ के खायब लेकिन हम डॉक्टरी नहि करब अच्छा ठीक छै लिअ अपन जाउ हम जाइ छी अपन घर ठीक जाउ ठीक

बहुत खराबी हएत